a ni wula ti bɔhim Dagbani yi nima ka n kuli lahi yina ni n ti tuɣi ni a gbiba gbuɣin liba ŋɔ bɛ taarihi ni nya shɛli ni bɔn nyɛ a zuɣu ka ti zaa bibiri maa Dagbaŋ nabihi ŋmampirigu nabihi Nannuŋ nabihi ŋun kam bibira Naawuni baligim ariziki ti o din sa ti yɛn niŋ ka o bahi yi lu ka o bo ka nya. Tinim ban nyɛ tarimba Dagban dabba n bɛ ŋmani pirigu n bɛ Dagbaŋ n bɛ naniŋ tinim bori maa ka di nyɛmi ti mini ti milichi ti di n tiɣi vi bisa kana ka a yi vi maa ni amaa nabihi maa ŋuna ban yuula bi ba nim ya nima di yi ti niŋ ka o ba yi lu ka o bo ka kuli. Naawuni baligimi arzichi ti Dagbaŋ nabihi ka baligi arzichi ti ŋmampirigu nabihi m-baligi arzichi n-ti Nanuŋ nabihi din sa ti yɛn chɛ ka bɛ ba yi lu ka bɛ di vi. Yaba nya! Ti yɛri Savelugu Naa Mahimudu Zappa lɛɣu yɛtɔɣa, Wani daa yɛn niŋ shɛm nti di Savelugu? hei n daa nyɛli di zuɣu ka o daa bol o yɛli ni ŋun nyɛ binchɛra lan daddam ka ban ʒi mini la sabigi so ni yɛn gbirigila o binchɛra maa ni tampilim ŋmani zumiya maa ni bi mɔri ni saɣam yɛli kam viɛlli o baŋda shɛli gba ŋmani pirigu tiŋ biɛni ka ti booni wuŋa wun naa bi ka ti booni o wun naa maa n daa ti bo wuŋa hali ka ariziki ti yɛn naai ka o piiri wuŋ tiŋ kpansi maa

nam zuɣu yi lahi ti yaba ni a mahi maŋ kurili o yɛn daa diri tampiŋ diri a ti miya hali ka o zaŋ naan dan zoli kuɣili n pa talima savuligu laa saha maa ka naa toli ni Ayakuba gaya n-deei muriga ŋarima n-kpalim ŋun daa nyɛ nabi yɔŋ n-ʒi savuligu maa ka bɛ booni o Yakuba Kumpalienga ka arizichi be o sani yi o zuɣu ka naa mahi maŋ kurili daa zaŋ naan dan zoli kuɣili m-pa talima ti bi tooi kalli Ti yab naa m-mahimambila Ʒiɛnab Dapal booni Kurugu zaŋ bala n-dim Kurugu ka o nyin ka bɛ kpe Kurugu ni kom diri saalɛm bia kuhi n-ka ti o nyu. Ka a suli maai, dama sati m-bi nyuuri kuliga. O gba ni daa yaa diri tampiŋ, di daa miya hal ka o ti zaŋ a yab naa bila ŋmarigi alizini m-pala talima gukpɛɣu yɛri ni a yili yuli ni ya ka naan dan zoli kuli ka o ti paai yɛni. Naa bila ŋmara ka o ti paai yɛni. Wuŋ naa maa ka nya wuŋ di. dizuɣu gbimsi maa ŋmampirin na bihi n-diri li so yi diri li ŋun ka ti booni kuɣiraana Naawuni zom ti na m-bɔhi o dinzuɣu ka bɛ suhira ni o ba yi ti lu kam o ni yɛn niŋ ka paai ka o paali di Naawuni zom ti na m-bɔhi o dizuɣu a mi yuli ŋmampirigu m-bɔŋɔ Dagbaŋ m-bɔŋɔ Nannuŋ m-bɔŋɔ di nanima maa

to na kɔbiligi maa ŋun daa yɛn dɔɣi dɔɣi n yaba ŋun daa yɛn tiŋ pia asima ni saraka bali maa bini bali maa o gye lala tiŋ pia ni asima maa nabi yɛrigi n daa yɛ o o nabi zora yɛla sabilu ni piɛɣu tiŋ lahi piɛɣu saliba dapali ka booni zim yarigu zim yarigu karim baa ni a ni tooi yari maa gari yaa kuligi ni nyɛbi kurigu shɛba kpɛrila wani wani di kparima kparima lan kɔŋ mi bi yɛri ma jɔɣi jɔɣi ku karima tiŋ ni. Paɣaba anahi n daa dɔɣi piɛɣu ka ŋmɛri nangbani kpeeni hali wayo ti na bi tooi baŋ paɣa so ŋun dɔɣi o maa vaarigu bi gbɛlimi la yuŋ saɣam gbɛligu o mii ni tin piini aasi maani maa bi daa nyɛla ma bihili ka bi daa nyɛ nayiɣisi n daa nyɛba zuɣu yi bi nyɛ sabbu ni a piɛɣu to lan n daa nyɛ n yaba maa tinpiɛni aasi maani dizuɣu hali n yaba gba ni daa yɛn kani ŋɔ daa kani la wuni ni atiŋ kpamiya ka tuuli ni buli bia buli bia maa ka o daa bɛri ka chaŋ ni o ti tibi ka kpalim ni maa ni ka soola bihi ka bi nyu kom dama n yaba daa bi dɛɛra a daa yɛ soona bihi a ku yuli a tuuri la n yaba n yaba ni daa kani maa ka soola bihi ka bi nyu kom maa. ni o naawuni zaŋ ti na m baŋɔ lala buli bia maa ŋuni naa tiŋ kpaŋ n nyɛli lala saha maa ka ti yaba ŋuni naa n nyɛnli ŋuni daa diri wuŋ lala saha ka n yaba chaŋ o tiŋkpaŋ maa ti kpalim maa ŋuni naa yaa Musa maa n daa yan dɔɣi dɔɣi mi shee o lana ale ale maa n daa bi tooi paai wuŋa. ka naan dɔɣi wuni naa wɔbigu wɔbigu maa daan dɔɣi dɔɣi wuni naa nyɛnni n ŋmanimi ka ŋma polo ni booni nyɛnni to wuni naa nyɛnni maa ŋuni daa dɔɣi wuni naa bantaŋ la ya wuni naa tinkpaŋ nyɛ buli pia maa naan tahim wuni naa daalikaafɛ tooni n kuli bɔri ni n nya gbuɣinliba bɛ taarihi ni ni be shɛm Dagbaŋ yibi nya ha ti yaba Kɔrinaa Adambila lala Kɔrinaa Adambila ŋɔ maa yɛli zoli lan yi dan tɔɣi ma o bia n-daa nyɛ o ka o di kɔrili yuma apɔin ka Silimiin yaa ti kana nti gbaag o nti ʒili yuma apɔin o yuma apɔin maa ni ka o suhira. ka kɔrili tu lu ka o lan kana ti deei kɔrili na ni niŋ yuma apɔin bee pari gbuɣin lɛbu ŋɔ ka barinima n-di nam yuma apɔin ka silimiŋ yihi o ti ʒili yuma apɔin ka o suhi ka labina ti lan deei yuma apɔin di zuɣu ka bɛ booni ba gbuɣin lɛba maa kɔri naa dambili ka n yɛri maa lala kɔri naa dambili maa o zuundaana nakpuni zuui ni ayi sifila ka lan dɔɣi kɔrili jishana Jishani Ayakuba, to Jishani Ayakuba maa ŋun daa n-dɔɣidɔɣi wari bɔɣili ni Adam Shitɔbila, Adambila, gbuɣinliba tuntumsa ka n-yɛri ya maa. M papirinima zuŋɔ m bɔri ni n chaŋmi ti kpuɣi ti yaba tɔha ʒee. Wan daa yiɣisi na n-jɛliya shɛm n-dana hali ka ti ti ʒini zuŋɔ Dagbaŋ ŋɔ. Lala ti yaba tɔha ʒiya ŋɔ maa n yɛri li mi naajeeriya ka o ʒini n yiɣisi naajeeriya maa tɔha n daa nyɛ o yi yɛli n daa ŋmɛri marafa di zuɣu o daa kuri la binkɔbi kara ŋɔ maa n ti yiɣisi n go halli n ti yooi mali tiŋgbani ni. Hal a kana ti yuli Adam Peter Parzak 2010 o buku bɛn ka ti booni Dagbaŋ Nam Piligu, o yɛliya ni ti yab tɔha ʒiɛ ni di pala mɔɣu ka o daa dii go hal ti yim ma li maa. Tɔ amaa mɔɣu ni ka o daa chaŋ ni n-ti barigi n-da hal ti yim ma li maa. Dinzuɣu o daa yirigimi n-da hal ti yim ma li bee? Biŋkɔbiri n-daa kul lan kani ka o go n-ti yim ma li? o daa yi Nigeria n-kana hal ni Mali. Ya ŋun doli soli, ka ŋun doli mɔɣu, ti zaa kul na Yaakuba yili. Wampaana mali li saha shɛli maa, paɣ kpɛm yini ka o daa kpe, ka kɔnyuri gbaag o ka o leei yɛli paɣ kpɛm maa ni o bɔrila kom ni o nyu, ka paɣ kpɛm maa yɛl o, N yaaŋa, m bia! ti ka kom ko bohim paɣa bɔ n-niŋ ka kuliga be ti yoma to amaa bin gbaarigu m-beni n-gbahiri ti ka di zuɣu che ka ti ku tooi chaŋ ti tooi kom maa ka o daa suhi ni o yaai paɣa maa o tim o chuɣu ka o chaŋ ti tooi kom maa na ka o nyu ka ti o ka o yel o a yi chaŋ kuliga maa ni a pala ŋun yɛn kuna ŋɔ yɛli o m ma bɛ yɛn yaai paɣa lala binkɔbi kpɛma ŋɔ zuɣu ka n yi Nigeria n doli hali ni m ma li ŋɔ maa ka o daa boi ka o toori bini too o ni chani kuliga maa ni ka o niŋ saha o ni paai ni o ti gbirigi ka lala binkɔbiga maa taarihinim kana shɛba ni yɔnahu n-daa nyɛ o shɛba ni gbuɣinli n-daa nyɛ o shɛba ni wɔɣ'mahili n-daa nyɛ o ti ni kuli bɔri shɛm bimbiɛɣu n-daa nyɛ o o ni daa yina ni o ti gbaai ti yaba tɔha ʒee maa ka o daa tooi kpani n-ku o ka ŋɔŋ kom maa kuna ka paɣa maa ti yɛli ni o chihiya ka o labi ti ŋmaagi o zuli na ka o yɛn ni o chihira ka o labi ti ŋmaagi o zuɣu na din n su toha nim maa bee ti ku binkɔbi titali bi tooi ŋmaarila zuli maa n ŋmaagi o luɣu shɛli n kuna n ti wuhi shɛhira tɔri saha ka o yɛli ni nin yino bi nyɛri sɔb buɣum o ni ku tooi nyɛ yɛlli maa ka daa ti tibili mali nayili ka bi zaŋ o na n ti puhi ka bi lee yɛli o a ni yihi ti dabi tiŋ bandi shɛli ni ŋɔ ti kasaŋ yoo paɣa ka ti yɛn taai ŋɔ biraai chɛn n malli ŋɔ maa ka bi laɣam paɣa kam ŋun nyɛ waa yini paɣa kam ŋun ka yi dana n piɛba zali foli ka naan yɛ ti yab tɔha ʒiya maa ni o yuli ma n pii paɣa so o ni bɔra o ni daa yuuna o daa ti yihila paɣa ŋun lo wobigi ŋɔ maa ka tom bɛ ka bi yɛlo baabu taɣa mi paɣa so ka o yɛn niŋ ŋuni ka o bɔra ni o ti yaba tɔha ʒiɛ maa mi o daa yuuni la paɣaba maa o nin ni ka lahi yuuni ba o suhu ni to din ka Dagbaŋ nima ŋmanpirigu nima Nanuu nima bi daa yuuni ka bɔri paɣaba paɣa kam mali la alaamali ka di bɛ o ni. a yi kpuɣi paɣa yaɣa ka za a yɛn dɔɣila bihi ka bi mali anfaani a yi kpuɣi paɣa yaɣa ka za a yɛn dɔɣila bihi ka bi ka anfaani bihi nyin kpi nyɛvuli ŋmaa bee a yi kpuɣi paɣa yaɣa ka za ka o mali alaama nim ŋɔ a ni chuɣu a ni ti tooni di zaa alaama nim n-nyɛ biɛ paɣam maa ni ka ŋmani pirigu ninkura mi li Dagbaŋ ka ninkura mi li Nannuŋ ka ninkura mi li Amaa tinim bɛn nyɛ bihi ŋɔ, tinim bi mi li. Naawuni chɛ ka ti jɛm ninkura maa ka deei li. Di zuyu lala paɣ wɔbigu ŋɔ maa ka o daa zaŋ ka bɛ daa saɣ ti o. Yi mi nya Ayaba Naa Mahamambila bɛ ni daa yɛl o ni o bom paɣ ŋun zali gbiɛɣu ni nti dɔɣi bia ka Dagbaŋ zaa wum o yɛla ka ŋun dii mabilim paɣiba anu ka bɛ zaa mali gbɛri. Yi bi nya bɛ yino n-daa ti yɛn dɔɣidɔɣi Ayaba Naa Abulaŋmarigi alizini. biraabuli o tiŋgbani o saɣarila saazuɣu bee ti bo saazuɣu ka o saɣari tiŋgbani o daa ʒi sabbali o nyurila yaajɛ o ni ti ʒi yaajɛ ka o nyuri sabbali ninsal nim borila naawuni nyɛbu ka yɛ ki yɛn nyo ti kuma puhula varindigu da kabiriba ka nyɛ chuɣu goli a bori a jilima ka a kabi yuya dagbaŋ zaa ka bi wum o yɛla ŋmampirigu nima ka bi mi o yɛla nanuwa nima ka bi mi o yɛla naabila ŋmara ka n yɛri maa ŋmarigi n daa yɛn dɔɣi dɔɣi o zuu n mani kaanu wari wubi sama ta bia ti ʒi n nya ka kpii miri nini ka niŋ wurugu kuliga noli viɛla din laɣim nyuriba bi ti ku chɛma ni naai ka anfaani naai ti kara n gili gaa ka gaa niŋ buɣuli amaa bɔn yɛn zibisi ka gili gaa ka gaa ku niŋ buɣuli nyɛlini alaasa n zuu.

n ŋɔ ka ti yaba tuha ʒee ka o naanyi zaŋ paɣa wɔbigu ŋɔ maa n ti yɛn dɔɣi dɔɣi bidibila karili ka bi bolo ʒinna ni bi ni daa bolo ʒinna ni maa o daa siɣila o ma o daa mali la wɔbigu ka tɔm bɛ. ka taarihi nim kana Nahawara malila nimbili yini alaama nim daa yaɣaya ka o ba niŋ tuha ʒiɛ maa ni o ma ka bi biɛni lala ka bi kuli biɛni ka Naawuni ti bohi o ba ni o ma maa zuɣu dinzuɣu ti yaba ʒi nani ŋɔ maa o ma maa ŋuni n-daa daŋ ŋmaligibu ka che o ba tɔha ʒee ka o ba tɔha ʒee wuhi o tɔhigu maa kam ni kam ka ŋmaligi ka che o di zuɣu o ba tɔha ʒee o daa ŋme tɔbu din sɔŋ m-mali li niŋ pam ka bɛ suhu paligi n-zaŋ o ma kani ka o ba tɔha ʒee ti kani ka di kpalimi o ko. ka o kpalim biɛni hali tɔbu ni ni daa ti paai mali nima ka ʒinna ni ka o chaŋ ti ŋmɛla tɔbu n soŋ mali nim maa ka bi yɛn too paɣa gba ka ŋun zaɣisi ka lahi zo n labi o mɔɣuni n ti biɛni n ba piri nima ka o kuli niŋ niŋ waɣila ni labina ni ʒinna ni taarihi ni nyɛ shɛli yino yino yɛli o zuɣu jɛra ni niŋ yɛndana Daguli naa.